Арабыздан бик иртә киткән милли җанлы, гомумән, милләт өчен хезмәт иткән әдәбият галиме, нашир, шагыйрь, тәнкыйтьче Фәиз ага Зөлкәрнәйнең тууына 70 ел тулуга багышланган тапшыруларыбызның чираттагысын яздырабыз. Бүгенге кунагыбыз аның студент шәрик чагыннан ук якын дусты булган, гомер буе аралашып торган шәхесебез, рәссам, гомумән, әдәбият галиме, Татарстан дәүләтенең Габдулла Тукай исемендәге премиясе лауреаты Нәҗип ага Нәккаш. Нәҗип ага. Әйе. Фәйз абый белән хатирәләрегезне әле моннан бер 5 ел элек Мираж журналында да, менә безнең инде эшләгән чакта да сезгә мөрәҗәгать иттек, чөнки бу бер дә гаҗәп түгел, чөнки сезнең менә студент чакларыгыздан ук башлаган дуслыгыгыз, гомумән, гаиләсе белән дә име, иркә апалар белән дә аралашуыгыз, гомумән, менә шундый матур, милли, милләтебезгә хас җылы тәэсирләр тудыра. Менә шул чорлардан башлыйк әле. Фәиз абый Яшь чагында кемие, аннан соң формалашканда менә сезнең күз алдында булган бик яшьли. Менә ни үкенеч, ул милләтебезгә шул хәтле бик күп файда китерәсе кеше менә фаҗигале һәлак булды дип әйтегезме? Фәиз, әлбәттә, үзенчәлекле, көчле, талантлы шәхес иде. Һәм аның менә шундый булуы күп еллар узгач тагын да ачыграк күренә. Ә безнең менә беренче танышу ул 1974 нче елында булды. Безне шушы университетка кабул иттерткәннән соң колхоз гаскә җибәрделәр. Бу Балтач районындагы Тимирязев исемендәге колхоз иде. Шунда без төрле өч авылга бүлендек һәм Без өч егет, Фәиз, Зөлкәрнәй, Галимҗан Гыйлманов һәм мин тагын бер биш-алты кыз белән икенче төркемдә идек. Шушы Кили дигән авылда урнаштырдылар. Шундый матур аяз сентябрь иде ул. Әле бәрәңге алырга иртә иде. Без амбарда эшләдек. Ашык кошыйлар иде. Без шушы машиналар белән килгән ашытуны көрәкләр белән бушата торган идек, тырыша-тырыша. Кызлар аларын транспортерга биреп тора иде. Менә шушы вакыттан безнең танышлык китте. Менә шушы вакытта безнең кайбер сменалар икенче смена иде. Без э, шушы инешнең ерак кына түгел инешнең икенче ягына тау битенә барып э, вакыт үткәрә торган идек кояш яктысында. Һәм мин боларның шагыйрь икәнлекләрен белдем. кесәләрендә кечкенә генә блокнотлар карандашлар ручкалар бар язалар алар ә мин нәрсә мин рәссам мин шагыйрь түгел мин шундагы яссы ташларга төрле теге мамонт сурәтләр ясап кызык өчен шуларны төрле җиргә таратам яшьлек романтикасы иә иә иә менә фәиз ул миңа караганда кечкенә яшьрәк баштарак әле миннән ничектер бераз Үземне зурга куеп, көлебрәк берничә сүз әйткән идем, ләкин минем ул авызны бик тиз томалады. Шуннан соң без мин андый төркмәле сүзләр әйтмәдем һәм без дуслашып киттек. Фәиз ул вакытта шигырь яза иде һәм үзенчәлекле итеп яза иде. Чөнки ул э, дөнья әдәбияты белән танышып бара иде. Бу Прибалтика әдипләренең әсәрләре белән дә руслар ни дә әйтеп тә торган юк. Шуңа күрә менә ул ниндидер бер яңалыкка омтыла иде. Алар ярыша-ярыша Галимҗан белән шигырь язалар иде. Менә шулай без укып киттек. Фәиз бик артык көчәнеп укымады, чөнки анда ниндидер сәләт бар иде, ул инде армия хезмәтен үткән һәм эшләп килгән һәм әдәбиятны бик күп укыган кеше иде. Анда аның эрудициясе искитмәле иде. Э, һәрбер тема буенча аның белән сөйләшеп була иде. Кайбер лекцияләрдә бик йөрмәде дә. Ләкин э, аңа карамастан ул э, һәрбер зачетны, һәрбер имтиханны менә дигән итеп бирә иде. Артык тырышып укымады. Гел бишлегә генә дип бишлегә дә бара ала иде. Шул стипендия булырлык булса, миңа шул җиткән дип торган иде. Фәйз абый да ничектер үзен үзе күрсәтү, кылану, кылтыйлану юк бит. Үзенең дәрәҗәсен белеп һәм үзенең максатын белеп, шуңа барган кеше бит. Әйе, әйе. Ул чынлап та Теге артык күп сүзле дә түгел иде. Һәм теге үзен бик күрсәтергә дә ашкынмый торган иде. Ләкин аңа кеше тартыла иде. Менә аның торган бүлмәсендә һәрвакыт менә башта язучы яшьрәкләр, Сәйфетдин инде аларга караганда шактый өлкәнрәк, Мин үзем дә үземнең группадагыларга караганда тугыз яшькә өлкәнрәк идем. Чөнки мин җиде ел мәктәптә эшләп килгән кеше идем. Менә шуңа күрә без әзрәк, теге өлкәнрәкләр бергәрәк булдык иде. Фәиз белән дә шулай иттереп, анда Флюра Низамова бар иде әле безнең шулай ук бик талантлы шәхесебез һәм шагыйрә, һәм җырчы, һәм эрудит. Менә шушылай бер аралаша торган идек. Әлбәттә, аның тормышы җиңел булмады. Икенче курста аңа бүлмә бирмәделәр торакта. Һәм ул бер чуаш хавшыгында, тагын бер безнең бер ни белән, группадаш белән бергә яшәделәр. Авылы ерак, Бакалы районы, кайтырга мөмкинлек юк. Гомумән, теге үз тормышын үзе кайгыртырга тырышты ул һәм менә әкренлә ул төрле эшләргә керде каравылга да йөрде ул ата анасыннан акча алырга яла иде. Менә шулай иттереп, аннары инде ул башка курсларда шушы безнең Толай торакта бергә. Менә шунда без аны туган көндәрен үткәрә идек, кызык иттереп. Һәм менә аның өйләнүе дә менә шушы шушы Толай торакта булды. Һәм менә шушы буа кызы Безнең Иркәгә алар белән дуслашып, аларның мәхәббәт тарихлары искиткеч, һәм аларның менә Фәйезнең язган хатларын соңрак инде ул вафат булган соң басып та чыгардылар. Гаҗәеп теге тирән ни белән шушы хәтле эмоциональлек белән язылган, нечкә итеп язылган әйберләр иде, хатлар иде ул. Ул менә яшьләргә гыйбрәт булырлык. һәм аларның гаилә тормышлары да ярый суык әйбәт кенә башланып китте. Ләкин аларга бик күп җафалар чигәргә туры килде, чөнки монда аларның бернинди танышлары юк, бернинди теге зур-зур ниләр начальник булган кешеләр дә юк. Алар квартирадан квартирага күчеп йөрделәр, снимать иттеләр. Ә бер җирдән икенче җиргә күчү ул бер пожарга тиң. Мин аларның һәрбер торган җирләрен белә идем, мин ул вакытта өйләнмәгән, мин биш ел өйләндем. Һәм аларга һәрвакыт бара идем, аралаша торган идек. Һәм беренче туган балаларын, кызларын барын да иң беренче шул мин күргәнмендер инде. Казан промстрой тристаның общежитиесендә яшәдем. Һәм минем анда өч углым дөньяга килде. Һәм бер заманда менә Фәйзләрнең шушы теге квартира бирсен мәсьәләсе килеп чыккач, э, менә шушы э, нидә, тулай торакта э, аның хатыны костелянчы булып эшләде һәм бер бүлмәдә тордылар. Менә алар әзме күпме иркенлек шушында булды. Без аралаша торган идек. Хәтта теге яңа елларны бергәләп үткәрә торган идек. Һәм менә соңыннан менә аңа квартира бирделәр язучылар союзыннан ике бүлмәле теге нидән калган Әхмәт Гаделдән калган һәм ул аны үзенчәлекле итеп бик матур итеп яңадан эшләде, шудырма ишекләр куйды. Фәизнең кулы эшкә язып тора иде. Ул менә стойлерлык эшендә, башка эшләрендә менә дигән итеп белә иде. Алар нәселдәндер, менә Ләйстә, энекәше Ләйстә. Әй, бәлки, бәлки, шул бәлки әтиләреннән үк килә торган. Мәүлет агадан, әйе. Ә менә Фәизнең, менә мин эшли хәтерлим, нәшриятта эшләгәнен, Э, Ялкын журналында эшләгән ул вакытта бик йөрмәдем, ә менә нәшриятта эшләгән вакытта анда редактор иде. Ул э, безнең беренче поэзия томнарын чыгарды. Һәм әле Нәҗи баба кемнәр белән диген? Рәис Даутовлар. Әйе, әйе, Рәис Даутовлар белән бер бүлмәдә алар э, Галимҗан Гыйлманов, Фәүзия Бәйрамова, тагын бер Яһудия ханым эшләделәр һәм менә Рәис Даутов белән әлбәттә аралаштылар. Һәм алар татар поэзиясе антологиясен чыгардылар. Э, бик яхшы гына әйттереп. Бер заманда безнең Фәиз шушы яңа гына чыккан э, ил журналының редакторы булды. Мин башта шикләнеп куйдым. Чөнки Фәиз теге бик кеше белән артык аралашмый, теге хуҗалык эшләреннән бик булдыра алмас, финанс эшләреннән дип әтрәк шикләнгән. Ләкин Фәиз шул хәтле аны теге Э, кулына алып эченә керә биме бөтен финанс эшләрендә башка эшләрендә дә теге оештыру эшләрендә журналның битендән э, теге әле язудан теге редакциядән тыш әллә ни хәтле хуҗалык эшләре бар шушыларын менә дигән итеп оештыручы булды мин аңа шуңа шаккаттым һәм авторларны тартып менә безнең әле япь яшь студенчакта бит менә әле менә э, хәтерлим менә Газыйнурны, Ләйс сеңлесе Ләйс Зөлкарнайны һәм Иркаенны һәм тагын берничә шундый яшьләрне шушы журналга хезмәткәр итеп нитте ул алды. Бу шагыйрьләрнең бит инде аларның күрәсез, мохтаҗ күбесе. Һәм алар әле дисциплина ягыннан да бик аерылып тормыйлар. Фәиз аларны шушы бер йодрыкта тота белде. Бигрәк тә теге үзенең энесенең характерын белгәнгә күрә, менә шулай иттереп аларны оештырып, иҗат итәргә өндәви ме? Һәм психолог буларак та. Психолог буларак. Ни, эшләргә өйрәтте. Эшләргә өйрәтте, бүлмәләр алды, кагазын тапты. Мин үзем дә кай вакытта катнаштым анда. Менә бездә, мәсәлән, мин бер эш шамай эшләдем, бик популяр, һәм ул аны бик зур тираж белән бастырып, киоскларга таратты. Бу инде финанс хәлләрен рәтләү өчен дигәндән. Аннары шунсы э, аның бар иде, ул заманда ул менә талантлырак э, яза белә торган кешеләргә алдан ук гонорарын түләй иде. Я, ярты өлешеннән дә күпмедер өлешен. Э, хәтта аванс биреп, теге әле язмаган әйбергә дә түли иде. Һәм язмаса оят була иде. Әйе, әйе, әйе, шуңа күрә кеше мәҗбүр була иде язырга. Чөнки гонорарларны начар түләмәде. Менә мин Союзның менә бу оештыра белү сәләтенә, алып бару сәләтенә менә журналны соклана идем. Һәм менә мин килгән вакытларда, әлбәттә, дус кеше буларак инде килгәли идем, үзем дә әйберләр китерә идем, вак-төяк теге борынгы дәүләт буенча эшләгәч инде, шул үзем тапкан әйберләрне китерә идем. Һәм менә монда күрә идем, Туфан Миңнуллин, Мәһдиевләрне һәм менә безнең зур язучылар аңа тартылып киләләр иде. Алар белән уртак тел табып, рәхәтләнеп сөйләшеп утыра иде һәм аларны шушы журналда эшләргә тарта иде. Һәм сәяси мәсьәләләрдә дә бик ул үзенең линиясен алып барды, татарлык линиясен. Ул вакытта мөстәкыйльлек идеясене, анда нәй сүз иреге, менә әле элеккеге бөтенләй тыелган әйберләрне яңадан э, бастыра башлаулар менә шушы э, яңа әйберләрне чыгару журналның э, бик нык күтәрде аның теге тиражы нык артты тиражы йөз дә егерме йөз дә отыз меңнәр әйе бу гаҗәеп бит менә бүгенге тиражлар белән чагыштырганда Һәм тираж зур булса, әлбәттә, журналның кереме дә яхшырак дигән сүз бит. Ә монда Нәҗип ага ул параллель рәвештә рус редакциясе дә бар бит. Редакциясе дә булды. Рус журналы булса да, татар журналы булса да, алар икесе дә зур югары дәрәҗәдә иде. Рус редакциясендә профессионаллар җыйды ул. Әйе, әйе, профессионаллар, әлбәттә. Менә кешене таный белү, кешене шушы эшкә җигә белү сәләте дә бар иде анда. Инде яхшы квартиралар алды, дүрт бүлмәле квартира. Ан искиткеч иде ул нитте, э, үзенчә эшләде. Э, мин аның менә аның квартирасын котларга бардым. Безнең дән ерак кына түгел, бер урам аркылы гына иде аларның квартиралары. Ләкин э, кызганыч, менә инде шул хәтле алар сөенгәннәр иде. Бигрәк тә Хатыны инде аның нык сөенгән иде. Әй, Нәҗип абый, әле без бит аның э, менә бу журналисты форамыннан китапларын ташый-ташый җан чыккан иде. Дүрт бүлмәгә сыймагач, бакчаларына илтеп журналларны аралап Менә Әбү Галисина мәгарәсе шикелле иде аны. Без укуында бит ирудиция каян кирәк? Һәр вакыт укуда иде. Студент вакытта аны китап җыярга керешкән идек инде ул. Менә мин дә хәзер китапларны кая куярга белмим, бик күбалар. Менә Фәйз дә менә шушы китапларны матур итеп э, һәр вакытта теге үзенә шуңа стеллажлар ясап куеп име э, тәртиптә тора торган иде. Э, кызганычка каршы менә менә бу фаҗига менә шушы зур шәхеснең гомерен бик вакытсыз бик иртә 45 46 яшь 40 46 47 нчегә бара иде Без авылда идек ул вакытта, телевизор теге карала телевизор ул вакытта карасак шушы фаҗигале нейне күрсәтәләр. Без шунда ук чыгып киттек Казанга. Һәм аның теге җирләү мәрәсәмендә дә катнашырга туры килде. Әлбәттә. Менә бүгенге көнгә караганда, әгәр дә Фәиз исән булса, ул шул кадәр югары дәрәҗәдәге безнең зур шәхес булыр иде. Олпат ил агасы. Әйе, әйе, ул Э, э, безнең депутат та булыр иде һәм шактый зур җитәкче дә була алыр иде аның э, теге тәҗрибәсе аның акылы аның таланты безнең татар өчен татар милләт өчен бик кирәк иде менә ул сизелә бүгенге көндә дә чөнки безнең өлкән яшьтәгеләр китеп бара зур талантлы әдипләребез Ләкин әле менә Фәйизнең әле яшәрлек вакыт иде. Һәм уланнары буыннарны ялгаучы бер үзе бер күпер шәхесе иде. Күпер шәхесе иде. Менә шушы бөтен төрле яктан уйлап караганда Фәйизнең зурлыгы, аның акылы, аның көче бүгенге көндә